farira personally hanzi pane chinhu chandinofara pana mambo ndimambo hanzi kana ukatarisa mavideos avo haasi munhu youya kuti anoshaina hanzi munhu ari kudada neempowerment yaanayo mambo ndimambo pane munhu atimira message panapa hanzi ndonzi rosemary muzanenhamo e, mambo ndimambo hanzi dai mambo ndiblesawo ndinovafarira zvekutodara hanzi pavanhu vese vane mari hanzi mambo ndimambo hanzi muri humble hanzi muri mbinga isina noise moita zvinhu zvenyu pajekerere uyezve kana hanzi kana muchinge marwadziwa hamurwadziwe zvekumhanya hanzi mamwe masocialite kana akagumburwa pasocial media unovaona vachireplya vachipindura ameno pakamira sei papo ya zvishokwadi inini hayi ndopamuonana chero vanhu vakatuka vakatara zvakadii inoitoseka zvonakirwa kuti haa vanhu ava ene nini zvehambo ini mukatarisa ndofunga mukuona mari iyi yese iyi yandinayo inokosta tongoti 20000 muri 20000 pamuri pa ish muso
ish ish ish ish muso ish ish ish ish unoona mwa china dza saka ndimi but but mambo ndi mambo 12000 mune mchidi mune why mtwa pane mari kawanda kudaro because mataura mwati mimi right tomboti pazuva mimi munospenda mari ah yakawandisa aina haa chero zvanangofunga ngoita but unoona mwana achidanzi eh, adumbochena kupfeka pfeka zvizve inini ndakurira kugeto mhm. andika mhm. eh, inini tose mugeto yuti atombodizve ini ndikada kuchena chako chaikoka haa ah, ndopedza nda crush yevakadzi vevanhu mudzimba mm, vanogona kunotosiya mhuri dzavo saka nditombodi izvozvo ehe andagandi handsome handsome pfacha fight hanzi panapa mameseji ari pinda kawanisa panapa hanzi mafight ebvunza eh, kuna mambo ndimambo hanzi mambo ndimambo hanzi tichikura taizoti mbinga hanzi hadziti hanzi mbinga hadzina noise eh, plus munhu ane mari haataure kuti ndine mari but mi munotaura kuti mune bhegi hanzi tifanira kuona nezvishandwa ka hanzi kana imba yenyu hasati amboiona umwe ndiye angotora kuti hanzi kangoona maybe hanzi vakambopotsa vranda chete but hatina kuona imba yese hanti azombokona muri mumba
dzimbaaaposta cottage iripo koya imwe yekumilton park zihombe izvezvi iri kurinovatwa riripo ndakaposta vanhu zvese eh. korit ko yataura kunzi hanzi munhu ane mari haataura kuti ndine mari hanzi unongoona ngotaiwa no pane mabhegi riripo riri tititi ichokwadi here ichocho orit ko shasha kuchikoro haitaure here kundogona
anototaura kuti hainini handokwapaidza eh, same same mm sazvafanana nekumari zvafanana kumari mhm. eh, hanzi nemwe panapa mafaiti ndibvunzirowo kuna mambo e vanhu ari kumbira mari hanzi mafaiti ndoda 50 dollars chete rwendi amwe atanzi vana pamafaiti mambo ndimambo anzi vakandipo 500 ndokwanisa kutanga business rangu umwe pane mwabvunza pana panzi mafaiti ndibvunzirewo kuna mambo ndimambo kuti iko hanzi nyaya yasandi hanzi pane pamusanyatso tibudira pachena hanzi sandi akawana sei nhamba dzenyu imimi kuti azokubatai ndomubvunzo uri kuzwa panapa kuti imimi nasandi number dzenyu makapanana sei because hanzi sandi haapenge hanzi kana imimi aikutumirai manudzo e, eh, imimi respond yenyu yanga iri yei e, eh, obvious imimi aitonakirwa nezvaitumirwa nasandi amen pakamira sei papapo
pekutanga nhamba dzangu dziripo pasocial media mm. mukaenda patiktok pafacebook dziripo mhm. koya istrand riri murume ke eh, pane zvimwe ukasendrawo zvinhu zvakadaro ndoshamsika wekuti a ah, sa unenge da vamboita se mhm. uchiti ah, damboona kuti munhu pfungwa dzake dziri papi unonga kutongomuintertaina kuda kuona kuti zvimwe zvinhu zvichauya futi ndezvipi more mhm.
but mimi mambo ndemambo pamakaentertaina sandi imamwese wamakutonakirwa naye here sandi ah, zvekunakirwa ndina hmm? because then then akanakirwa naye ka pakandinvita kumba kwake musi week yese achiti huya huya huya chindipa location aita sei then ndakaenda
but imimi reason imimi right imimi reason yamusina kuendera kwasani imbo hamuna kunakirwa nasandi here kana kuti iye personally zvaari the outlook yasandi hamuna kuifarira here kana kuti imimi muri munhu wewe yekuti eh, makatoviika zvekudaro munomira nemukadzi one muri kuedza kuti kudii mambo nemambo aiwa indomira nemukadzi wani eh, plus ndofana muona kakabhodhi kangu zvakara nezvaari sandiwe maita mwana haa
mm. ndipoka munoona kuti haa andoti ndakangabati eh, mambo ndimambo imimi kana muri munhu ari faithful akavimbika zvekudaro pamakatumira manudzu na Sandi makadi kuudza madam yenyu nekuti murume chaiye akavimbika akaona mumwe mukadzi achita action e, kana mukadzi akavimbika anoudza umwe anoudza e, e, partner yake kuti no shamari wana e, pane munhu ari kunditumira izvi nezvizvi izvi but imimi hamuna kuudza madam kuti muri kusangana e, nemapictures akadaro amaitumirwa na Sandi madam yenyu yakazoshamisika yekuona mapa social media e, makupfumurwa madhiri enyu na Sandi zvaifamba sei haipapo ndohaipapo ndopandakatadza ipapo hmm. ah, saka uchi uchi minzi mimba inakirwa nemanudzo amaitunirwa nasanti ape kutanga ranakira zvekutodaro eh, ndikati ah, ndopanatanga kumiita tena ndikati ah, eh, pekutanga nabvo takati da kuti ndiite sena ndopakazoti aa zvizhinji hweauzvionei hmm. hmm, but kwakuzoenda ndakuenda ndakarambona kuzoenda but iye iye haani batikana here nekuramba kuenda kwamwaita ndo pakabva kakuti azotanga kutaura kuita zvese izvezvi mm. kozi akarwadziwa saka kuchinakuti sandi kunopfumbura kwaakaita mm, dende renyu inyaya yekuti mama munyima foni ndakamunyima foni ndakamunyima mari yeindrek ndikaramba kuenda kumba kwake
but mimi kana anga ari munhu anga eh, sekutaura kwamambo itoti mama unzirwa business asandi zvakaita kuti mimi eh, mutadze kuappreciata kuti mumupiwo mari yekuti adzokere kumba chii because sandi anga atari kuigire business aiuya neclient saka chakaita kuti imimi muzotadzawo kumupuwo yekuti adzokere padeni chii semunhu anga akurongerewo business ndakatomurakidza vanhu andiri mahundred chete ende ifuna nandi ndiwa nandi nawo but zva zvakaipa iku kungomublesa since muchiblesa vanhu ah, ah, nezvaine
nezvaine nespeed yanditi yakanoti
but imimi eh, in future muje tichazokune here muchiblazer sandi
andikatoblazer vabereki vake kana hanzvadzi dzake iye no iye no nemhaka yei akanditanisha mm.
kulikisa kwaananga akuita majetsi hey.
Eh, uh, ah, tasina chimiro mumastreets mm -hmm. ndo vaivaika saka pane zve zvichimiro chakadzoka here aiwa chakadzoka bcause akazozona kuti nhema nema odisa ndakabuditsa eh ende iye manje pakazona ndabudisa ma audio eka ndo pakatanga ku kupiswa na madam yangu nza eh ungoda kuti hey tirambane chichi manje tirambane hey chichi chazona ndo pakazotanga mhm. kukumbira regerero achita yawa sorry chichichichichi yenge ngori content eda kutsvaga mafollowers mm -hmm. yeah. saka pane zvine zvimwe mirelationship yenyu namadam haina haina kumbosheka here because mataura kuti mukati madam e, eh, vaitombokuisai zvekudaro saka relationship yenyu pane zvine zvi e, eh, concrete yakasimba kusvika papi aiwa yakasimba aiwa kubva pandangobudisa zvimaodi madam pakangoziva kuti zvese zvaitwa na sandi dzadziri nhema ehe asi dai pasina maaudio aya andakabudisa aya ah dai pamwe dai nanhasi pamwe dai- dai dai akatosvika izvozvi saka pane zvino izvi takatarisa imimi nasandi hapasina communication iripo here hapana zvawanga naye papapa ku- kumanama uko takatoonana akatomhoresana namadam yangu vakatotorana maselfi vakatorana mavhidhiyo ina ndiripo zangubut eh, mamwe ndimambo sandi madhamu yako akaiziva sei ah, pasocial media orit ndopakazoti ndiwo madhamu yamambo iyi mm. but eh, ivo madhamu vakaziva here kuti ndiye sandi aisendera murume wangu usina basa vakatoziyana vakatotanga vakatoda kavhidhiyo ichoyo madhamu akatoda vhidhiyo ichitoti vakatoposa papeji pavo vaitoti maonera mainini angu aish
nana madam yavo eh. saka saka iye sandi akaresponda sei aitotiwo ah, vaitowirirana wirirana upa atodzowa mhene munhu wake akanzi tora vhidhiyo ndina kwini ndikwini eh. but mambo imimi hapana zveti ramutivigira here mimi ramusoro tinongozikanwa eh, panyaya yenyu mimi nasandi aiwa hapana ndiyo asi manje dendekaita mistake yekudzinhena kumba kwake mhm. ah. Ah, ndaipira ah, ah, ndaipira ndipo ndaipira aikona tokusitira makamera
hakuna vachakoti vatambura yezimbabwe tiri pane pfenyuro yemafaro nepfenyuro yezbc radio zimbabwe anyanya tikabata panapa yamambo ndimambo nasandi ah. inyaya iri kutopisa zvodaro mameseji aripinda pana paakawandisa ndikuedza kuti mm. michimami mamwe acho ari kunakidza but nyaya kuti mambo vanenge vachienda kunotsanangura ah, saka ndozotanza kunyatsobata nyaya yacho hanzi nemwe panapa e, mafaiti hanzi pane mubvunzo wabvunza e, kuna mambo nemambo wavasina nyatsotseketudza kuti why is it vanhu vane bhegi ah, munofunga sevanhu vane mari kudhara bvunzo hanzi mimi vanhu vane mari zvinhu zvenyu pamunopa vanhu mari munofaka seuna vanhu vane big kudhara hanzi kuchazofamba sei
indopa munhu wese ndotonyanya kuda varombo vasina veve hmm. mukatarisa kana eh, mafoni inini ndonogona kuti ah, ndasina kufunga dangoblessa wane nangonakirwa vane comment yake comment section yo ah, uya uya kutoshop eh, inini ndikakudzai vazhinji vacho ndobudisa pamavhidhiyo ndo vacho vakutaura kunzi anokanaa but vazhinji inini ndinobatsira vanhu vakawandisa vamwe machembere vamwe vachii but hatizobuditse hatizobuditse mm. inini ndokwakatowandira uyu yangu iko saka tatarisa kuti mimi pawiki mnogona kubudisa vanhu vangani ah, kana 100 vanhu 100 eh, muchivapa mamari tombototsa pabhegi apa kuti paweek munokwanisa kuspenda mari yamunogona kumonesa eh, kungonakirwa zve zvemugopati eh, mafanzeni eh, ah, ndonongo vanenongofarira kuti ndinoona kuti uyu ndomupa kana kuti 10 dollars umwe ndomupa kana kuti umwe ndoona kuti kana 100 vamwe ndoona ngopa chero chero 5 chero vamwe mageto usa unongoti a ah, ngotengerewo madrinks nona ngoti aurati muri vangani verenganai vamwe voti kati ah, mutengewo na maice cream verenganai nyange muri 50 mhm. piwai ndobhadhara eh, ndechingo chingoblesa saka haa ah, ndobhozi ndozati kufara kuchaita munhu yeye ndo mablessings aita se ndiwanenge ne mablessings ndiwanenge ne mablessings saka right imi mambo mutori munhu anotonamata anoenda kukelazeni Ah, kuchechi ndakambomira. Ah, chechi ndakambomira.
Ah, mama manende make ichi chakaita kuti mumbomira.
Time. Ah. The business.
The business. Because to for Sunday, Sunday. Sunday, Sunday, mimi kufaisa mafoni. Eh. But mambo imimi pale pano pamusati manyatsoenda kunyatsonojekesa imimi pekuti munohodha foni ichiita iyo 1000 eh, for example ama hodha foni ye 1000 imimi moitengesa 700 mubusiness mu chiti kudii ya ndo pane chitaura pepe kuti itori ipa munhu yeka nenda kudedza ndatoblesa munhu yene 300 mhm. dollars mhm. imukatesa mafoni 200 ndo nangoti nhasi eh, mafoni ema 200 ndoda matengesa kana nema 120 mhm. zvichava kutoti pakatengwa kana vanhu 5 ndatoblesa vanhu vaiva nema 8 kublesa saka eh, mukura kuti mi pamunozotengesa mafoni enyu paya payakawanda profit inenge iripo yakati wandei nduya mune mchizokavhira pamari yamunozenge makubuditsa kusaido e eh, bos inini ndikakuzekana paday ka muno muzimbabwe andifunga kuti mune shop inopa masales pamafoni ndarika yamo mhm. itu paday ndondo pane ndatoda ndatotengesa pamwe kumene vatotengeswa kana kuti 50 mafoni padei eh. mhm. zvezve zvakatosiyana nevamwe vari mubusiness remafoni ah, vamwe vatotengesa two andopembera kuti zvaiti mm. rati pakamboitanga kutaura taura kune mumwe vanhu vanotengesa mafoni vachitaura kuti eh, mambo nemambo hanzi madzikisa masales edu hanzi machitakusira business zvekutodaro nenyaya yemapaunzi amunenge muchiofa imimi saka imimi ameno hamusi muri kukwadza amwe here mubusiness
Ah, ndoga achitaura vanhu kuti mukada kutedzera murobhuroka ivo nga varamba vachita zvavanoita indoitandikuita because akada kutedzera eh, because tine vamwe vata kuona mm. vane pressure vachinyepera vanhu kuti vakubliza mafoni nekuda kutedzeranoda kutedzera apaitanzi vanzi rimwe munhu pana panzi mafaiti nini ndainspaiwa nehurukuro yakaita mambo nemambo e, nyangwe tine nyaya zvedu mbiri dzatiri kubata dzekwasandi nedzekumafoni asi yanzi nini e, yekwasandiyo takaiona hanzi takabatikana kuti mambo vari kuvhiringidzwa mambo ndevedu zvekutodaro ehe hanzi kusati kumafoni uku hanzi matangiro amakaita makatanga at a humble beginning hanzi kuna mwanhu vane mari dzatisinganzwisi kuti dziri kunyatsofamba sei but yenyu mari inozoti mimi yakachena takaona kwayakabva hanzi rimwe panapa e, mambo nemambo rambai makadaro muri mubusiness e, asi next time nyaya yenyu nasandi ngachive chidzidzo kune varume vese kuti kana uchinge une musha e, une mudzimai wakaona munhu wemukadzi achiuya achisendawo wakashama e, its a red warning yekuratidza kuti munhu iye anenge asina kuita zvakanaka e, panya iyi sandi ndomublema e, what was hanzi what was the reason for sandi to send mambo ndimambo akashama e, sandi ndiye aifunga kuti e, chipfambi chake chaanoita e, maybe chinozobudikira futi kuna mambo ndimambo achinowana bhegi saka toti namambo ndimambo hamuna kukwanisa kuzoenda hanzi rimwe panapa mambo ndimambo nemakaenda kwasandi nhasi unoyo dai tiri kukunyarirai hanzi kana mapicture musina kupfeka mwe rumba masandi taimaona ah, ndo pandairova mari manje kozi hmm. atovada anogona kukurakidza kuti hmm. musanga zvibuditsa izvi hmm. ndipe mari yakati asi iye asati alikisa haana kutombotaura kuti ndipei bhegi kuti ndiivhara muromo haana ah, kutaura kozi inini ndandatomudza kudhara kuti nezvawanyora izvi ndada chiudza vanhu kuti ndiwakandi waindi aproacha uchidai uchidii uchidei uchidede mm-hmm. ndopava but ah, saka ndakutoita live ndinyepera mukadzi wako ndinyepa kuti ubva warambwa nemukadzi wako orit saka saka akura kuti live yakaita yeya yanga iripo pakutanisha marriage yavo iye eh, anoziana nemaaudio aitaura mai kuti ndida kuku Tanisha kuna kuna madam yako ndabva ndafumura zvese pa Facebook chichichiti eh haana kuziva ndandiri ndaenda to the court. Oh. Hmm.